Kolosa khawa mite hnena tirhkoh Paula lehkha thawn bung khat. Paula, Pathian duhzawnga Krista Isua tirhkoh leh Timothea, kan unau chuan, Kolosa khua Krista a mi thianghlimte leh unau rinawmte hnenah chuan, Pathian kan Pa hnena ta khawngaihna leh remna in hnen a awm rawh se. Vana in tan beisuihna an dahsak che u avangin Krista Isua inrinzia leh mi thianghlim zawng zawngte chunga Hmangaihna inneihzia kan lo hriat achin intan atang trai fovin Pathian kan Lal Isua Krista Pa hnenah chuan lawmthu kan hril thin a. Chu mi beiseina chanchin chu hmanah chanchin tha thutak thuah khan in hre tawh. Chu mi chanchin tha chu khawvel zawng zawngah raina pung zel ang bawk hian inhnena a thlen kha. Chutiang bawkin Epafra, kan bawipui duh tak laka inzir angin ti tak zeta Pathian khawngawihna chu inngaithlak a, inhriat ni a chinah khan nangmah nia pawh rain a pung zel thin a ni. Epafra hi kan aiawhin Krista rawngbâwl turin awm tak a nia. Ani hian thlarauva inhmangaihna chu min hrilh bawk a. Chumi avang chuan thlarau lam finna leh hriat theihna zawng zawng kawngah ama duhzawng hriat famkimnaah chuan in lo khah theih nan kan hriat ni a chin chu keini pawhin ṭawngṭai leh dilsak che u kan bâng lo. Chuli chuan hnathawh tinreng a lo raihin Pathian hriat famkimna kawng a lo sawt deuh deuhin hlim taka chhelna leh dawh theihna tinreng nei tura a ropuina chak ziah ang zela chakna tinreng a lo chakin Pa, enga mithianghlim ho te ro chu tawm ve tlak a min rawn siamtu hnenah chuan lawmthu hrilhin kawng tinrenga amah ti lungawi turin Lalpa zui tlakin in awm thei ang. Ani chuan thimthu neihna laka min chhan chhuakin a fapa hmangaih taka ramah chuan min kaitir ta a, Amah chuan kan tlanna kan hmu a ni, kan sualte ngaihdamna chu. Ani chu hmuh theih lo Pathian an pui, thil siam zawng zawng a piang hmasa ber chu a ni a. Amah chuan engkim siam a ni a, van a awm te, lei a awm te nen, hmuh theih te, hmuh theih lo te nen, lal thut phah te pawh, rorelna te pawh, lalna te pawh, thuneihna te pawh, engkim Amah siam a ni, Amah ta tur bawka siam a ni. Tin, Ani hi chu engkim awm hmain a awm reng a ni. Amah chuan engkim a ding ho bawk a ni. Ani chu taksa, chu chu kohhran ho lu a ni a. Engkimah chungnung ber a lo nih theih nan a bulpui mithi zinga tapia hmasa bera chu a ni. Famkimna tinreng chu amah awm reng leh a kraws thisen chuan remna lo siamin, amah chuan engkim amah nena inrem tir hi pa lung nih zawng tak a ni si a. Amah ngeiah chuan leia thil awmte pawh, vana thil awmte pawh amah nen a inrem tir hi. Tin, an ni hmaan a inthil tih sualnaah khan ama lakah thenin in lo awm a, in rilruah chuan a hmelmah in lo nih bawk kha. Nimahsela tunah zawng a hmaah chuan thianghlim tak leh hmelhem lo leh sawisel bova a dintirna tur che uin a thihna inna taksa taksaah chuan sual nen a inremtir tawh che u a ni. Nghahchhan nei ah nghet tak a awm a, chanchin tha inhriat a beisein a tangsawn bo thin lo va, rin ah hian inawm reng phawt chuan. Chu chanchin tha chu van hnuaia thil siam zawng zawng te zing a tlangau pui a nih kha. Kei pawla hi chu mi rawngbâwl tu a siam ka ni. Tuna ka tuarsakna cheu ah hian ka lo awm a, Krista hrehawm tuar bak chu a taksa avangin ka tisa ah hian ka chhun zawm zel a ni. A taksa chu ko hran ho hian a ni. Pathian thu hril kim tura enkawlna hna Pathianin in ta mi pek ang zelin chung ho rawngbâwl tua siam ka ni. Mi zawng zawng laka a lo thu kum khua ṭhin. Ama mite hnenah puan tak thuruk kha tunah erawh chuan a mi thianghlimte hnenah lantîrin a awm ta. Chung mite hnenah chuan hnam tin tâna a thuruk ropui leh hlu tak chu Pathianin hriattîr a duh reng a ni. Chu thuruk chu Krista nangmahni a awm ropuina basic chhan chu a ni. Mitin Krista ah chuan tha fam kima kan tintir theihna turin mitin zilin mitin finna tinreng a zirtirin a chanchin kan hrilh thin hi. Chu mi ti tur chuan Krista chakna nasa tak keima a thawk thin chu hmangin ka be a, rim takin ka thawk a ni. Bunghnih. Nangmahni leh Laodikei khua a awmte leh tisa a ka hmel hmu lo apiang te tan engti ka va nasa in nge ka beisat tal tal che u hi in hriat ka duh si a, chutichuan Pathian thuruk, finna leh hriatna ro zawng zawng thuh rukna Krista chu an hriat theih nan hriata rin tlatna lukhawng zawng zawng chu dawng tura hmangaihna in suihkhawm in an thinlung te chu thlamuang in a awm thei ang. Tuman tawngkam thiamin an bum loh nan che u chung chu ka ti a ni. Teisaiin in hnenah awm mah suih ila lawm taka awmin in felzia leh Krista inrin nghehzia enin Thlaraua chuan in hnenah ka awm si a. Chu vangin Krista Isua Lalpa chu in lawm ang khan amah a zung kai leh rem chhoh deuh deuh a awmin an zirtir cheu ang khan inrinah chuan nghet taka awmin lawm thusawi lo ngeiin amah ah chuan awm rawh u. Fim khur ro u. Chutilo chuan tu pawhin Krista thu ang ni lovin, mihring thu ro chhia leh khawvel aawbi ang zawkin an thufing leh a bumna mai maiin ral lakin an la na ang che u. Amah chuan Pathian famkimna tinreng chu taksa neina awm reng si a, Amah chuan in famkim ta bawk a. Ani chu lalna leh thuneihna zawng zawng lu a ni. Krista sertanna ah chuan tisa taksa hlip vekin Amah vekah chuan kuta sertan ni lova sertan in nih kha. Baptisma ah chuan a hnehna phum in lo ni ve tawh si a, chu mi vek ah chuan mithi zing ata amah kaitho tu Pathian hnathawh rin avanga a hnehna kaitho in nih ve kha. Tin nang nin bawhchhiat na te la in ti saserh tan lo na avang in thi in lo ni a, nangmah ni ngei chu amah nen a ti nung cheu a nih kha. Kan bawhchhiat na zawng zawng te min ngai dam a, batna lehkha thupek a ziak kan chunga awm min do dal thin a chu a thai bo tawh si a, Chu nge chu Kraws-a kheng betin a la kiang ta a, tinlalna leh thuneihna te chu hlip thlain, chu Kraws-ah chuan chhung te chu hnehin a lang inhriatirnain a hmang ta a. Chuni chuan ei thu-ah emaw, in thu-ah emaw, kuhni thu-ah emaw, thlathar thu-ah emaw, chawlhni thu-ah emaw, tu man sawisel che u suh se. Chung chu thil lo thleng tur te hlim a ni, a tak erawh chu Krista a ni. Inlahna danglam bik hmu a insawi a, khawvel rilru tak pu si a, engmah ni si lo va inti vei ho. Taksa hi ngaihnep tur, vantirhko te pawh biak tur ti te chuan thiam lo chan tir che u suh se. Chung hote chuan lu, Krista chu an vuan tawh lo a ni. Lu atang chuan taksa pumpui bung hrang inzawm khawm chu a chawm a nia. Pathian duhzawng ang zelin a thang lian thin a ni. Khawvela zirtira dik lo te chu Krista inthihsan tawh si chuan engtizia nge khawvel mite ang leka tawk suh, tem suh, dek suh tih an mihring thil intuk chawp leh phuah chawp mai mai hnena in intuk luh leh tak mai. Chungte chu eizaw a ral mai thil a ni. Heng van dirkaw biak tur tih te, taksa ngaihnep tih te, taksa tihhrehawm tih te hi tha fu awm chuan a lang a, mahse tisa chakna hneh turin a tangkai si lo. Bung thum, Chuni chuan Krista hnenah kaihthawin in awm ve tawh chuan chung lam, Pathian ding lama thu, Krista awmna a thilawm te chu zawng rawh u. Chung lama thilawmah te chuan in rilru nghat tlat rawh u, leia thilawmah te chuan nghat lovin. In thi tawh a, in nunna chu Pathianah chuan Krista hnenah thuh rukin a awm si a. Krista kan nunna chu a lo inlar hunah chuan nangni pawh awma hnenah ropui zingah in inlar ve ang. Chutichuan in taksa peng lei a awm te hi tihlum rawh u, inngaihna te, bawlhhlawhna te, hurna te, chakna sual te, duhawmna te hi. Duhawmna chu milem biakna a ni si a, chung thil avang chuan a ni. Pathian thin ur chu awilo fate chungah a thlen thin ni. Nangni pawh hmanah chung thilah te chuan in nun lai khan chungah te chuan in awm thin kha. Tunah erawh chuan nangni pawhin heng zawng zawng tauhna te, thin urna te, huatna te, sawi chhiatna te, inkal chhuak tawng zahmawh te hi ti bo rawh u. Dawt in hrilh tawn si u. Mihring hlui chu a thil tih te chawpin in hlip tawh a, mihring thar chuan in inthuam tawh si a. Chu mihring thar chu hriat famkimna nei turin a siamtu an pui anga siam tharin a awm mek a ni. Chu mi ah chuan Greek mi leh Juda mi, ser tan leh tan loh, awze mi te, Scutia mi te, bawi te, bawi lo te pawh a awm theih loh. Krista chu engkim ni zawkin engkimah a awm bawk a ni. Chu tichuan Pathian mithlan, mi thianghlim leh duh takte angin lainatna thinlung te, ngil neihna te, inngaihtlawmna te, thuhnuai rawlhna te, dawhtheihna te chuan inthuam rawh u. Tu pawhin tu chungah pawh thupui nei ang ula, indawh tawnin inngaidam tawn ula, Lalpa chuan a ngaidam che u ang tak khan ngaidam ve rawh u. Tin chung zawng zawng chungah chuan hmangaihna inbel rawh u, chu chu phur famkimna a ni. Tin, Krista thlamuanna chuan in thinlungah rorel rawh se. Chutiang ni turin taksa pumkhata koh in ni reng asin. Lawmna chang hre bawk rawh u. Krista thu chu finna tinrengin nangmahni a awm theuh rawh se. Fakna hla te, Pathian hla te, thlarau lam hla te a inzirtirin inzirh tawn ula, thinlungah khawngaihna neiin Pathian chu hla saksak rawh u. Tin, inti apiang chu thusawiah emaw, thiltiah emaw ama zarah Pa Pathian hnena lawm tur hril chungin Lalpa Isua hmingin ti vek rawh u. Nupuite u, Lalpa a awm tawk ang zelin pasalte hnena intu lut rawh u. Pasalte u, in nupuite hmangaih ula an lakah vin suh u. Naupangte u, engkimah in nu leh in pate thu zawm rawh u. Chu chu Lalpa ah chuan a lawmawm si a. Pate u, in fate tinuar suh u, chutilo chuan an bei a dawngdah ang e. Bawihte u, Tisa inhotute thu hi engkimah zawm rawh u, mihring tilawmtute mai anga mit rawng bawl lovin thinlung sakhat vuah a Lalpa tih dek chungin zawm zawk rawh u. A run a ro luah tur chu Lalpa hnena taa in hmu dawn tih hriain inti apiang chu mihring tan anga ti lovin Lalpa tan anga ti zawkin chak takin ti rawh u. Lalpa Krista rawn inbawl anih hi thil dik lo titu chuan a thil dik lo tih man chu a hmu leh ang, mi thleibikna reng a awm si lova. Bungli, Hotu te u, nangni pawhin vanah hotu in nei tih hria in, in bawi te chungah a fel leh a mawi tawk chu ti rawh u. Tawng try fan fan u la, chu mi ah chuan lawmthu hril chu in ngaihven rawh u. Miphuarna chhan Krista thuruk chu hrilturin Pathianin thu atan kawng min tihkuaksak theih nan, Keini pawh min tawngtai sak rawh u, ka sawi tur ang taka ka pawn theihna turin remchana lei zelin pawn lama mite lakah chuan fing takin awm rawh u, mitin engtia chhan theuh tur nge ni tih in hriat theih nan in tawng ka chhuak chuh chi a al khawngaihna tel ni fo rawh se. Lalpa unau duh tak, rawngbawl turin awm kan buaipui tuki ka hian ka chanchin zawng zawng a hriat tir ang chu, hemi avang ngei hian ani chu in hnenah ka rawn tir a ni. Ka chanchin inhriat theihna tur leh inthinlung a tihthlamun theihna turin Onesima unau rinawm leh duh tak nangmahni zinga mi nen hian anni chuan heng lama thil awmzia zawng zawng hi an hriat tir ang che u. Aristarka, ka tanpui pa hian chibai a buk ka che u. Marka, Barnaba tupa hi pawhin chibai a buk ka che u. Ama chungchang thuah thupek te in hmuh kha. In hnena a lo kal chuan, Lo lawm rawh u. Isua han Jews ta an tia hian chubai a buk bawk a che u. Chung chu Sertan mi an ni a, chung chauh chu Pathian ram thu lamah chuan ka thawhpui mi thlabuantute an ni. Epafra, nangmahni zinga mi, Krista Isua Bawipa hian chubai a buk a che u. Ani chuan Pathian duh zawng apianga puitling leh rin tlatna neia indin theihna turin a tawngtaina ah te chuan nangmahni tan a bei fo thin a ni. Nangmahni tan te, Laodikei khua awm ho tan te, Hierapoli khua awm ho tan te thahnem a ngai em em tih ka hriatpui asin. Luka, daktor duh tak leh dema hian chibai an buk a che u. Laodikei khua unau awmte kha chibai mi buk sak ang che u. Numfa leh a ina kohhran ho chu chibai mi buk sak bawk ang che u. Tin, he lehkha thawn hi in zingah in chhiar hnuin Laodikei kohhran ho zingah pawh chhiartir ve rah u. Nang ni pawhin Laodikei khua mi kha lo chhiar ve bawk ang che u. Tin, Arkipa hnenah khan, Rawngbawlna Lalpa a i hmuh kha hlen turin fimkhur rawh ti ang che u. Kei Paula'n keimah kut ngei a chibai ka bukna che u a nih hi. Ka kawlbun te hi hrereng rawh u. Khawngaihna in hnenah awm rawh se.